Сембер Ульяновск татарларының элек-электән диндар булуы турында бүген сөйләп торуның кирәге дә юктыр. Төбәктә совет чорында да дистәгә якын мәчетнең сакланып калуы һәм бүген дә мәчетләр саны буенча Ульяновск өлкәсе Идел буе федераль округында өченче урында булуы моның ачык дәлиле. Ә күмәкләшеп ифтар ашлары уздыру, әле яңа башлангыч. Бер ифтарда кайчан да кем дә, бер глава да калганнары юк. Губернатор үзе дә кушыла зур областноебызга һәм бөтен районнарда бөтен главалар безнең белән бергәләшеп ифтарларда утырып, Ашыйбыз да, әни Кәрим дә тыңлыйбыз да. Ифтарны кемдер мәчетләрдә, ашханәләрдә, икенчеләре исә зур кафе-рестораннарда уздыра. Димитровград шәһәренең Времена года хәләл рестораны ачылган көннән бирле дини бәйрәмнәр, корбан ашлары, никах мәҗлесләре уздыру белән шөгыльләнә. Бүген монда тагын 300 кешелек чираттагы ифтар. Үткән елларда бер көн генә була иде, бер кич кенә. Быелгысы көндә ике кич. Кичә без семьям белән үзебезнең ифтарны уздырдык. Шул хәтле тоже 300 кеше белән эчкән бер сартыннан берсе эчкән була. Аннары понедельник тагын Медицинский районы мөселманнары, бизнесменнар тоже җыелыш ясыйлар, тоже анда
Ульян шәһәренең Идел аръягы районы татар утарындагы йортны узган ел яндырганнар иде. Сүз уңаеннан, ут төртүчене таптылар. Мәхәллә рәисе, оста оештыручы Рафаэль Нәҗметдинов һәм эшмәкәрләр тырышлыгы белән җиде айда яңа йорт салып чыктылар. Бүген беренче ифтар да яңа нигездә уза. Өстәлләр янында милли хәрәкәт ветераннары, татар журналистлары да бар. Әлеге татар йортына милли мәгърифәтчелек үзәгенә сокланып куярлык түгел. Менә шундый безнең милләтебезгә, динебезгә шундый бүләк булды бу изге Рамазан аенда аның ачылып, ифтар мәҗлесләре үткәрелә башлавына без бик тә сөенәбез. Тимер юл районының Мәдинә мәчетендәге ифтарны мөселман дин кардәшләребез, татар, әзербайҗан, таҗик, үзбәк, Дагыстан егетләре белән бергәләп уздырырга алынганнар. Өстәлгә кайнар ризык үзбәкнең мастарба ашын да таҗик егете әзерли. Суп основной готовится у нас когда свадьба, когда вот ребёнка рождается, никах, да, когда у нас вот это блюдо готовится. Мәдинә мәчете имамы Әбделкәрим хәзрәт ифтар уздырырга халык көн саен чиратлап языла, ди. Кеше сорый, кайсы акчага шушыны хәтле халык акча тасыса да, шушында безнең списокларыбыз бар. Монда кеше килә дә языла. Бәлкем шулай ук та берничә гаилә кушылышып, Языла, мәсәлән, әйтик, шушында өч гаилә кушылдады. Исемнәре күренеп тора. Әйме. Шушында да кушылдылар, шушында да кушылдылар, кушылышалар да, шушы мәҗлесне шулай без үткәрәбез. Һәм дә инде балаларга да кызык булсын өчен, балаларга шушы мороженыларны бирәбез. Ун меңгә якын татар яшәүче Чардаклы районында ифтар ашы икенче ел уза. Милләттәшләребез аңа быел да бистәнең спорт комплексына җыелган.

Район җитәкчелеге аны быел зурлап, район мәдәният йортында уздырырга булган. Залда авыл имамнары, мәдәният, мәгариф хезмәткәрләре һәм хезмәт ветераннары утыра. Безгә Аллаһ Тәгалә мөселман халкына бер-беребезне яклап, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә таләп итә. Кулатка халкы берсен-берсе һәрвакытта да ярдәм кулын сузарга әзер. Һәммәбез дә беләбез, безнең балалар специальный военный операциядә. Без сезнең белән бер-беребезгә ярдәм итеп, шул балаларны поддержать итеп торабыз бүгенгә көнгә тикен. Мәҗлескә тирә-күрше районнардан да бик күп кунаклар чакырулы. Кулатка безгә Южный Кутка Главенствовать ителә. Дуслык кирәк бергә, во-первых, дуслык, якшына дус торуга, бер-беребезнең проблемаларын решать, бер-беребезгә булышырга. Без тоже аларга ифтарга булыштык, Новоспасский район. Ульяновск мөселманнарының иң зур ифтары иртәгә, ундүртенче апрельдә шәһәрнең Волга спорт-арена спорт комплексында булачак. Губернатор Алексей Русский катнашында узачак әлеге мәҗлескә быел да дүрт меңнән артык ураза тотучы килер дип көтелә.